Ku wos siempre mi kier a kombersá ku abo tambe komo un di esnan grandi un di esnan ku a mak mei hopi den e grupo aki sigur bo ta esun ku tin un karera tòg hopi largu hopi konosementu hopi kos ku bo pasa den hopi kos ku bo mira hopi kos ku bo eksperensiá pa loke ta beisbòl kon Stelly Engelhart a kuminsá su karera di beisbòl? Ami kuminsá mi karera di beisbòl den Chirokese Stars ta un tim di A Klase di Groot Kwartier, huntu ku Luchito Kelly, Ruth Sepulina, Ibi Martas i demas. A hopi di e nòmbernan ku bo a bisi despues a hunga den Groot Kwartier Stars Doble A. Pero si mi no ta kibuká, Chirokese Stars semper tabata pensa ku riba nan propio forsa nan mes lo yega Doble A. Mi ta kibuká? Asina ta, nos a nos a ta bringa bon ke tin pa nos subi pero ya e kuartita ta den hof den hof klase kaba anto di mes di ora despues nos a bai nan a bai pas nos ana e tim di hof klase ami ku Luchito anto e nannan manman kuminsa subi doble a ku nos un beisbòl. Segun mi e ta tin un tempu ku Shero Kensington Stars i GMB tabata dos kayon den klase a. Kontami e tempu. Sigur sigur tempo e ta ta dushi si ta ta bringamento a hungamento di bala anto tabata echt anders a e tempo e ta ta dushi hopi dushi tempo. Bo carrera bonga den Sero Kees en Staes bonga den Kwartier con mas equipo bo a milita den dje? Bo a milita tambe den Royal Scorpions. Anto despues di Royce Combs no den Mike Abad na Santa Rosa ta tambe Luz Plas tur aña. Kua posishon, kuater posishonnan ku Stanley a hunga durante su karera di beisbol? E posishonnan ku mi hunga ta tabata tersera base ku catcher. Tambe e posishonnan ku mi hunga den hofklase. Dikon kon bimba skohe pa hunga dos posishon difisil ain? Ken ku ta bon tersera? Ken ku ta bon catcher? Stanley Angelar tabata un hende ku tabata hunga dos posishon pisanan ei. Kon bin? Ya, sa un marca cu mi ta bal hopi mi ta bay un tercera despues cu mi ta bay un tercera base cu nos a subi cu Sherry Case, Sherry Case a subi solo cu diez stars ora mi a diez na diez dies mi laga mi bay catcher chito den den hof clase ata asina mi a cambia di posicion tercera pa catcher. Ba hunga huntu y contra diferente di e grandinan di nos baseball. Laga nos cuminsa papia di Lechito Kelly. Bo bo picha den su tempo un di e pichanan candela. Kiko lo bo por comenta di Lechito Kelly? Lechito Kelly tabata un tremendo pitcher. Lechito tabata un mucha homber delega pero e ta tap primi e bal ey cu hopi velocidad. Anto su motion cu e ta tin di bira na habi lomba anto pa bini. Esey tabata cielo mi ta kere un hopi hopi bon pitcher. Por nos bai pa di dos. Rusty Paulina, pa ami un di mion catchernan den historia di nos baseball. Kiko lo bo por comenta y bisa bo experiencia cu Rusty Paulina? Rusty Paulina un di tremendo catchernan, hopi experiencia. Rusty ta un clave jugador. Antonio Keller, ba enfrenta bate diferente bia contra Keller cu pa ami ta. E mihó pichi di historia di nos beisbòl. Bo komentario riba Antonio Keller. Antonio Keller ta un di mihó pichinan di Kòrsou i Antonio ta un picher ku e ta tira bo nuebe inen strak strak sin niun doló sin nada bo un fasilidat anto e konosé tur batedor tambe ta esei ta hasié e un gran picher. Willie Peters Bo den tempu di Willie Peters i mi ta kere ku bo tin rekuerdonan Na momento cu nos papi di Willie Peters. Conta mi. Willie Peters un gran pelotero y el a demostra tambe, el a mustra que tin bon un bate candela y cu tambe cu e por picha. Y mi ta acorda un wego el a picha djasabra, djadomingo pa nan gana di Wildcats. Caminda Dalton Chikelda un run over di e scoreboard den stadion di Revo. Despues cu defunto Willie Peters a muri, Roy Scorpions na e nomber, Mister Baseball. Hombren ku bògt ta un di e momentunan, un di e kosnan kisas bo pone mi grapig pero tòg e ta forma parti di e historia riku di nos beisbòl. Bo eksperensi'é, konta mi dje wega, dje momentu ei. Wega konta di kuartier konta di Wildcats, grandi fanatikado a Espiciano. Nos ta dilanti den e wega, ta bin un horon.

Baseball di Hulanda, pa loke ta seleccion di Hulanda, a pone hopi drama pa nos usa un palabra poco rough. Con bo ta wak back carera di Brian bo yu? Mi ta wak Brian su carera cu Brian tabata na Venezuela firma, despues cosnan no tabata bay masha bon e banda nan, enton mi ta na Hulanda, enton mi di cu ne, bay o bini, bini Hulanda, laga nos hunga bala na Hulanda. Anto nos a bai na el a kuminsá una PSV i despues nos a biba na Den Haag. Mi di el, Ami a bai na Ado serka Johnny Valentina, pa mi puntra e ku tin un lugá pa Brian i nan. Pero ora mi a yega serka Johnny, Johnny ta bisa mi ku e tin su tim será kaba, ku Brian tin ku bai un otro tweede tim. Anto un hugadó mané Brian, mi ta kere ku lo mi laga e bai un otro tweede tim. Asina e resultá ku Brian a bai hunga awor na K-nine. Pa ami un tremendo bateador, el a sali tantu aña kampion Ronero. Ya, ik ben trots derop. Mi prueba aquí dami. Brian, bo ta consideré un slugger, un jonronero, of bo ta consideré un bateador cu un um, poder ocasional? Well, mi ta consideré como un bateador cu poder, cu poder. So Brian ta dale bala op leo. Um, corda bora que un di e hopi jonronan cu bo mira Brian bate Di Ryan a bati un run pa e ekiponan Hulandes pa selekshon nashonal den All Star Game. Tambe a pone drama den Home Run Derby. Kòrda awor ki dis un di honronnan mas memorabel òf ku bo no ta lubidá. Un di honronnan leu, un di honronnan ku bo ta bisa, wow! Kapitán Ken Heim, no mira Brian dal un honron. E bal a bai den e vèlt di DSS. Parti pa riba den e veld nos tin veld di DSS e bala bai den e veld di DSS esei tabata un esnan ku mi mira ku ta ta hopi leu i tambe den e horon dòrbi e bala ta tin un ganamentu di un outo nan a bota un outo na laira den raight field Brian a dal dos bala den e outo i nan anto el a gana e outo e dia i nan un bon entrevista masha tin un bon entrevista na komienso pasobra mi sabi ku bo no ta masha Papiadó pero mi ta entrevista cu un di e top entrevistanan cu mi a haci mi ta haci hopi entrevista pero lo cu ta ultimo luna na aki esaki ta un di e top entrevistanan bo palabra final Stelly. Mi ta bisa danki Nicolina danki pa e entrevista. Danki ku sa na Kòrsou, danki ku sa trese hopi rekuerdo, hopi alegria, hopi satisfakshon i laga mi felisitá bosan ku un torneo i un akogida total. e éksito di e partisipashon akinan na Kòrsou huntu ku e demas veterano. Sí, danki, danki.